Toraire twanya twanyorire oboraai, na rero iga tochia gokwana igoro buna Nyasae atosesenirie twensi ande anse ase tore, ekiagera ere nomotang'ani oito, naende nomoraai oito. Tiga Nyasae abe nainwe, oyogochia gokwana naintwe rero, oyominto, Penina. Oyo Nyasae arentete korwa nkame Kenya, naende bono no ara aa, naende nere omo- omo- omoami o America. Agototebia mbuya mono mwensi abaminto, Nyasae ekanisa engiya, Nyasae no omuya, Nyasae no omuya ase kera egento, Nyasae no omuya ase ore, naki rengaki Nyasae no omuya. Nyasae twagokire gocha ase enyomba y'omonene, ekiagera rituko eri neria asesenenetie, agoteba tiga toche enyomba yaye, tomosabe na komosesenia, nonya nere nabo agendete chikanisa. gosaba, na go nao asome nao arenge goteberia abande igoro ya egasi ya tata buna amotometie gocha ase ense eye. na ekero okochi ekani togocha ekanisa nabo okonyora amatuko ama amakande ebirengera bito obichire na amang'ana ande isiko amange. Rakini Nyasae otoinyore ng'a bionsi pi bitige isiko, tegerera ring'ana riaye. Rero iga, ogosaba kwane nkori ng'a, noraa engencho ende yonsi gwatara gosoa ase enyomba ya Omonene, nase gwacha gotegerera ring'ana eri. tiga twetigane torengereria egento ekemo komotegia omonene tata. Na buna buna ararindete endege gocha korwa Echibiti. Yagoteba ng'a Nyasaye nomuya ekiagera nabo anyeigeti buya, ekagwa buya, ekiagera kende nabo kiagekorekana. Lakini Omonene okore ogwania kwaye. Tiga totware ebirengererio ebironge biogotegerera Tata oria igoro, nere atoe obwanchani bwaye. Tosabe. Tata omonguru ore igoro, notomanyete buya mono, inche no omonto omwanyabanto, obwate obokong'u bweka ense eye, naende omonyabibe. timbwesaini ase obosio bwao, korende obosiani bwao goetera ase amanyinga a Yeso, nachire iga iga, kende nkeyo ndakwane inche bweka, tatiga kiarure ase ore abwo igoro. Omonwe one na ebirengereri biane birigisaneke goeterwa korwa ase oboseseniu kwao. Twetigane twensi pi abatore enyomba eye iga nabatotegererete ande onsi, obwanchani bwabo bokorekane buna aye obwanchete, naende tobe abana babaigweri, na eng'ana ngochi gokwana eye agacha abana bao, egere torente ang'e naye, ekiagera okwo nokwo ogosaba kwane. as'erieta ria Yeso Kristo Omotooria oito. Amina. Oo twagenderire chisaba chinyinge as'obogima bwaito buna tore moyo iga, naende ntogendererete gotaara chisaba aria echi iga chinkong'u, intwe buna abakristo, nigo tore as'abakristo, nesabari yaito neyokwegena. Eyio nesegi enkong'u, togotara mpaka kaye Yeso ochire gotoira igoro. Abande twagure naende twabokire. korende esabari eye no togendererete. Esaba yane rero iga, na omoika omochenu koratokonye, nigo ngochi gokwa nigo ngochi gokwana igoro buna nya ya omoika omochenu ogendererete gotorenda. Bono ntagete kobainyoria, buna inwe mobe ang'e, motobe amo, totegerere amo intwe base korara. Egere totegerere ring'ana ri'Omonene rituagache. Tegerera ring'ana naende rirengererio goetera ase ebuku. abande tiga tote- to- to- torigereria chibuku chiaito bono, togende gete- gete- geta- geta- getabu kiabaruoti.

oyoruete oyokorwa etisipi a- agategerera omonene, Nyasaye bwa omonene bwa Israeli, amatuko agocha amake emiaka egocha embura tegotwa, Nyasaye akamotebia Elija. Genda bwebise mocha ase orooche rwa Jorodani, kwanyora ororo amache korwa ororo, nabaira amachiko bakorentere ekiokoria mpaka embura yature. Kera rituko bo bakaba bakomorentera endagera eria, korende engaki e- enke iga endagera ekaera ekiagera mbura yarengoo, Nyasae akamotebia Elija, genda omenye ase omo- omochie o Sarefati. Namoire omonto omonyene akoragerie, na omong'ina oria akoragerie, agatebia omong'ina oria otakong'a amache make iga, nondetere nomogati. Omong'ina oria akamotebia, Timbwati kende emogati, na amache mbwate, yaya toranywe torarie rero iga, amatuko ende enchara etoite. natagete koruga endagera ya omoerio, inche na omwana one, ntobwati kende naende korwa korwa aa. Ericho akamotebia, tokumia naende toondoka, genda kora buna eki gwatagete nigo ogokora, ndoserie omogati na inche, eki giatigainde giatigaire. mbweroserie omwana ogo, na omonene ontebirie, endagera nebe ase ore mwao mpaka kaaaa omonene arente embura embura na endagera na ebimeri bigenderere kwama. Agateba buna Elisha agakora buna Elisha amotebetie. na okwegena kwaye ogoke, agatwara endagera amatuko onsi pi, embura etarenge gotwa. Buna Nyasae atebetigwe amotebetigwe goetera ase Elija. Agatebia Elija, Omonto mwanyabanto, inki Omonyene Nyasae inki eke gwakora? Igo gwacha kong'orokia ebibe biane? Akamotebia ng'a omwana ore oo. Akamoira omwana oria akabogoria omwana oria akamoira enyomba ase agwenerete komosabera. Elija akamotebia, akarera gochia ase tata, inki kwarentera obokong'u omong'ina oyo iga naende kwandete iga iga bono iga? Agatebia Omonene, Omonene, tiga omwana oyo iga akine, abe moyo ase omong'ina oyo arende eamate eye. Elija akamanya komorenta inse ase eng'ina, akamotebia rigereria omwana oo moyo are, omong'ina akamotebia elija bono namanyire aye nimonto ki oyo aye nomonto o nyasaye, ekero nyasaye aeti akwane goetera asore, bionsi mbikorekane. Ring'ana ri'omorembe naritabigwe, ekiagera eng'ana eyio iga neyio egotoorokia ng'a Nyasae akore egasi as'obogima bwaito. goetera ase eng'ana eye twasomire, nabo torasabe togende ekiagera yatoinyoiri ng'a, kende nkeiyo totakore, onye omonene onye omonene ore ime naint ore naintwe. Nabo togosaba togende, korende ng'a ribaga ndigererie eng'ana eye mono ake. Ring'ana eri iga nditoinyoria, inki keratote kera rira rigototebia intwe buna abana ba b'omonene, ntaete kweboria naende mbaborie, kende nkere egekong'u ase tata ore igoro. egento nkere egekong'u ase Nyasaye ase Nyasaye, atatokorere gose ara ata- ata- atatebe gekorekane. Rigereria ebinto enchere eng'ao okobua omonene, na ebinto ebi mbigokorekana, lakini torigereria kobwatekana ne chinchera chia Omoika Omochenu. Rigori ng'a ninki ngwenerete gokora goetera ase chinguru chi'Omonene, tari ase chinguru chiane inche omonyene. Ebirengererio biane tibibwekaine mbibwekaine ebi onde bwensi, korende kera omonto ntobwate kera egento giogo ebirengererio yao ao, na Nyasaye agototumia kobwatekana na okwegena gwaito asare. Nyasae nabo agotorenta amo, onye togwetigana egere totebie Omonene atore aye. Omwana akamasuguta ebirore, ekero arenge goaka omopira, ekero achia korigia, akarusia moyo ng'a tinkobinyora. omong'ina akagenda korigia ekero ebirore ebio akabinyora, omwana akaboria ng'ina ng'aki gwakora kwabinyora? Ng'aki gwakora babaye kwabinyora? Ninabirigie inche biambora, omong'ina akamorigereria akamotebia, nkwarenge korigia egento gwatagete, yokwankorigi yokwangekorigi ekerore rakini inche nankorigi ebirore biri bi bi na nagorete chisiringi chilifu ibere, ebinto ndarengere rinkeri ng'a ng'aki ogokerigereria aye omonyene. ebire ekero okorengereria igoro ya Nyasae toko igo okwerengereria ng'a ne ne na omoraai gose igo okorengereria ng'a na omonto okoboria ebinto. baminto, etabia yaito gokobwa gochia ase chibesa na na omosara na ebinto bitokonyora. Igo igo erabe ingaki ebirengereri bito ng'a igo erakworoke ng'a ng'ai ebirengereri bito bire. ontebie obomaene buna okoe oko- okorenda chibesa chiao, ne chibesa chiao, naende ningotebie okwegena kwao nkorokie ase tata ore igoro. Onye koro omokeresito omo- omo- omoyia gose omokoro. Orengereria ng'a chitabi chiao nchirichia ase okorua esadaka, iga erakong'u korandia eng'ana ekero otatageti koigwa kobwatekana ne ebirengereri biao ng'a ng'aki bire buna ng'aki okorua ebesa yao, ng'aki okorenda ebesa yao. na ekero omorandia agokwana agogokuna okogokia gose ogera kwaigwa bobe ng'a nki tiga korengereria igoro ya chibesa chiane. Nkabe na ntegerera ake timanyeti. eng'ana eye iga eng'ani ng'a eraikere, korende ase inche, ntagete koerengereria etabia yane nereri ase egasi ya omonene, nkwachigwa. Nyasaye iga atagete torigereria ase okorwa esadaka. kobwata bari masoma esa elesson ya rero mwarigwa buna ebirengeri bito ng'a ibire. Ekiagera okorwa esataka, iga ekorwa ase ebirengeri biaito buna ng'aki tokorengereretie ase okorwa esadaka. totaete torigereria okorua esadaka, buna nenchera ya okogenda ase obogima bwa Omonene, na gokora egasi ime ya enyomba yaye. Tari chibesa chioka, okorua. nokwerwa kwenkoro yao, enkoro yao goika ekonache egotebi ng'a eke nakio egento ekiya gokora, korwa esadaka, tari ng'a nase engencho otagete kogokia onde bwensi, korende ase engencho omanyete ng'a omonene nere okoeire ebi iga, naende okomotebi nere ogotebi mbuya mono. Omonene atogigwe. Rengereria aiga, ekiagera twensi nigo tore abaya naende tore abororo, intwe buna ekenyoro nigo tore abororo naende tore abanchwa. Korende ebuku gegotoinyoria ng'a okorua esadaka yaito ng'aki ere, okorua ebesa na omoyo oyomo, egere ekare egasi y'Omonene. Ikomi ase mia ye ebinto bionsi pi tobwate tomoe Omonene tata, abaminto. Inche bweri aya nainche, okorwa kwane gwesadaka, gekoorokia ng'a ing'aki okwegena gwaito kore ase ebuku na obwanchani bwa tata. Obwanchani bwao ase tata ng'aki bore. Oboiri bwao na Tata ore igoro mboro obobwataine, onye bobwataine tokomocha korwa. Aye nabo oranyore ng'a iga ore omonto otagete koegwa kobua korwa, lakini ekere kwairwe, manya ng'a enu emia eyemo igoro ya ikomi, nokomoa omonene tata. Onye tobwati gesa karue enkoro yao tobasa korigereria okorua ase chibesa chioka korende ne enkoro yao ne ebirengererio biao bionsi pi bibeke ase omonene tata ore igoro nere nabe omoraai oo nere nagosesenie na bionsi pi oraganie nobinyore goetera ase ogosesenigwa kwaye. toganyeti ng'a endagera ogochia koria neye omoerio, korende omanye ng'a endagera ya omonene nigo ere kera rituko, noyo ere ase obosio bwao, naye oraganie buna naki okonyetumia. Tiga mbache nkwane iga, nkwane eng'ana eye, naende nkonyekwana na ama na ama amasabo, onye koo tobasa koeba kende nabo ebora bionsi bionsi, lakini tobasa koeba enkwana eye iga ngochi gokwana bono. Enkwana eyio neye iga, Nyasaye nakorende ase bionsi pi. Buna okoruirie ribaga riokomokorera Omonene. nere nagoseseni, noba ng'a gogochi ko gogochi korwa, gokora egasi ase eke ekanisa, ase goetera ase ekeombe kende gionsi, erwe na nyasae nago nago na nakorende. Nere naba omorai oo, naende nyasae buna orure eira ng'a, nao are naye goik aka kera rituko. kore egasi y'omonene, obong'ai oborimo mboro ororo obonge ekero ore omotenenku, oichire obwate chibesa chinyinge, ogokaga ng'a naye okonya onya onyarete naende ng'a aye mbwenya mbwekonya aye bweka omonyene ekiagera nigo obwate chibesa chinyinge. Momanyi obo gose? Chibesa na obotenenku bore ase obogima bwaito etokwerigereria ng'a nabo tokwenyara intweka abanyene. Na Nyasae namanyete bo ng'a nabo ebirengererio biaito bire abwo igo. Naki gekogera agotoa ribisio ebirengererio ng'a okorua gwesadaka yaito ng'aki kore. ekiagera okorua esadaka agogoonchora oyogochirua, tari ng'a ase okorua ase engencho onyore, korende tigekobe ng'a okorua gwaito nigo kore ogwe korwa enkoro yaito. Tigatotiga as'okorua gw'ekanisa, naende torigererie as'ekenyoro, abande twaakana ebisi, abande twetigana ekero twanyora twaakana chibesa chiaito ebisi, ng'ai kwarusia chibesa. gwasomia abana bakaba kore esukuru, rakini beba ng'a ng'a ogerete bagakore esukuru eyio ng'a oga ng'a oruete chibesa echio bagakore esukuru. Na ekero gwako bakorire esukuru batenenkire, batama korwa ekanisa, narenge kobatebia omwana one omochokoro oyo, nabatomere chibesa nabatomere chibesa, ekero bagenda esukuru, agakora amagoso iga na iga korende nkamotebia, ekero gwakorire esukuru. Bo- bono omwana oyio aka- akanyora ak- akori chibesa, nkamoboria buna bono kwarie chibesa chia chia esukuru, nakwabeire lakini ntaete ogenda esukuru, naende nkamoa chibesa erio, lakini yantagete kobeka ase ebengi yao. Ekero naakanire, naende nkamoboria nki otagete, ntagete egetabu, ntagete egete ebuku ebikoroto, ntagete eyanga, nkamotebia ngochia kokori angochi angochi gogo edeni ngokoa, ngakora igo. Akamotebia ndangerie ekero kwanyorire chibesa ekero kwaetire egrade kwanyore kwaetire amatemu buya ondangerie. Emiaka tano mpaka bono iga timanyeti ng'a naetete gose taetete. Nkaboria omomura ominto ng'a, Inki kiaberete? Ng'a naakanete omwana ebise ng'ai achiete? Omo- omomura ominto agantebia, Igo mbwate obosooku obonene, omwana one tinkonyara gokotebia. Inche ngeteba mbuya mono narwete esadaka narwete efisi, rakini omwana nere omogocha amagoso, nkorwa ande ekanisa rende buna ngokora ekabira eyio, abaminto aike ekanisa, ekero kwarangerigwe gokora egasi y'omonene. Teba ee mbuya mono nanchire, ekiagera tomenyete ase ense ewe ase okogania na ogotaka gokora egasi y'omonene ere egento ekenene. Igo tiga gwetiga na erwe onye kobwate chinguru naende kobwate okonya kwenyara, na kwarangerigwa okore egasi y'ekanisa. tobasa goteba yaya, teba nonya onde omonene ntumie, egere okorere omo oyo- oyo- oyo oete obogima, omokorere egasi yaye. buna nateba iga, nateba tobwenerete kogoka na gokwara omogoko, ase okwerwa gwaito gokorera omonene egasi yaye, ekero atotagete gototumia. Okwerua gokora egasi y'Omonene negento ekenene, tari one ogoetera ase chibesa chioka, korende ase okwerua gokora egasi ime y'enyomba y'Omonene negento ekenene, ekiagera otebire, intwe nabasomba baye. Okwerua nakwo nakwo egento ekenene, onye torerua ng'a. Tonywe- onye- onye tomanye to- tobwegeneti ng'a nyasaye nago oko nagokorere bionsi, ore na ta- na ne chitang'u tang'u, inchuo ogotera kwa emerongo kianda na kianda korigereria, gwagoterire amatuko amange, gotigereria mi- ogotera eme- eme- emerongo kianda na kianda. Tobasa gochandeka eki kerabe egekong'u ase obogima bwao Nyasae nakorende. Goetera ri- kera rituko, amatuko onsi, amatuko onsi. Omonene nao are naye. Nchera chinde chionsi ninkorende. Kende gionsi kerakorekane igo Nyasaye nakorende.

Ing'ari Omonene ing'o endagera yane ya kera rituko, ekiagera tintageti binge, korandagere kera rituko ebi nabi nkotaete koria. Kiagera eri nari ring'ana ria Omonene one. Buna mwaikaransete aiga iga, toria omo omosomba oria omotegerete omonene, totageti korasie endagera ya omoerio oyinde okwe buna omong'ina oria na omwana oye, Nyasaye nao are naye kera rituko, Nyasaye ne richera agotoinyoria. Nigo are omwana omonene oyo, omwana o Nyasae, amenyete emiaka emenge ase Israel, ase omorwoti Ahabu. Elai- Elija agatebia omorwoti ng'a obo- obo- obo- obokwe omo- omo- omo- e- e- ense ngochia kobera etabwati embura amatuko amange, lakini. Emdagera neruegwe ase kera rituko, na Elija aga- agatebia kera omonto ng'a Nyasaye narue bionsi, naende amatemu akamanya gocha. Ekero ense yoma, Nyase- Nyasaye akamotoma akamotoma gochia Sarephat. Atebie omong'ina oria, amotebie ng'a chinko okorwa ekero ebinto nabibe ekero bire ebikong'u, Jeremia emerongo etato na ibere, iga egoteba ng'a manya ng'a inche ninche Nyasaye oino, tigento nkeiyo kere ekong'u asinde, ninche Jeremia. Kende nkeiyo keragekong'u ase Tata ore igoro, aye oikaransete are ero iga, nabo oranyore obwate amang'ana gete amakong'u, na Nyasaye agendererete gokora ebinto ase obogima bwao, gokoorokia ng'a ning'o ore ne chinguru naende ning'o orendete oboremo bwao, kiagera atai ime yao kende nkeiyo oranyare gokora. na bago- bagokobuera bionsi koretigane. Inche buna ase omo- omonto, ekero esabari yago ere enkong'u, nya- tiga nyasae akorende akoorokererie, ekiagera ere nere omoraai oito, na ekero are ime yaito. Igo tore abakristo b'obomaene, bokwegena, naende bionsi pi ntokore goetera ase ogoseseni kwaye. Baminto, Nyasae nkogoteema are ng'a ntagete ogenda ase gete, egere okore egasi yaye, na ake buna ekero atomete Elija kogenda Sarephat kogenda korora omong'ina oria. Timanyeti ng'a Nyasae inki agokoreire rero iga, Jesebeli ndiri buna akorete oe ategererete amang'ana, Nyasae agotebia agatebia Elijah, karuga iga, genda Sarephat, ekiagera omonto nare ontagete okore oko orore. ase abanto baria batagosa bagosaba ase chisaitani, aria nonyore omong'ina oria omoboraka, na omong'ina oria nere nakane koria endagera ya tabwati ndagera. agatoma Elija gochia ase abanto baria barenge ababisa, komworokia ng'a ere namorende nyoro ase ense ya yababisa yababisa, naende agatachi motometi ase omotenenku, korende akamotoma gochia ase omong'ina orenge omoboraka. Naende akamotebia ng'a, erende ekere nomorero omo- na a- buna ere omonyake omonene omonene, namoorokereria enchera buna akonye akwenyara. Riria akomotoma gochia ase aria ai- aiyia, aria nase Chesebeli arenge. Nyasae atagete komoorokera riang'a ng'aki aramorende Yohana ekero endagera etaiyo. Ekero Nyasae atagete akoimokereria igoro, aoroke oroke buna naki ara- ore enye ara aye omonyene, ekero atagete gogototumia ase ekanisa yaye ago- agokora egasi ime ime ya ekanisa. etigane nere agoko- o- o- ako- na- nakorae akoorokererie, nabe ore omo- obotameru bwago kera rituko, nere oranyare gokora egasi tari yaye, aye na ogwetigane. Nabo aa- nabo eme- emerindo na echicha iga akogotanga korwa ase emerindo eria ekiagera kwerure okore egasi eria akoaboririe okore, buna ako- ago- atebete Elija. Nyasae nabo arakorente ase amatemo amange, na ekero yakorekanire igo, inki ora ng'aki orairanerie? E- Elijah akairaneria agateba nabo nkogenda gogwateba, Nyasae ekero amo aruete esarenge aa nomo- nomogooko. akamotoma gochia ase ababisa, na ase endagera etarenge, na omong'ina orenge omoboraka, ng'aki arenge kwegena ng'a nachia gwe- gwe- gwenyara, lakini Nyasaye akaba akamoorokia ng'a ng'aki ara akonyara, akamonyarera ase aye konyara omonyene. Aye nainche twaborigwe rero iga. ngwetigana tore ekero to- a- atworokereri buna togo ebogi obogima bwaito aratworokererie tokwerenda, nabo to tokagete ng'a ntokonyara rakini naye nomanya ng'a abuya ekero natonyarire, na ogwetigana, na komotebia omonene ng'orokererie. nere nabo obotamero bwao, nabo omorai oo, narue bionsi bigocha ase ore, eng'ana eye negenire ng'a nekoinyorie, egokora omokong'u, obe tiyari kogenda ase robati buna cha Elija, egere omonene omanye ng'a nere okoraete. nere okorwa bionsi. Manye sarabati yao nere ri, rakini etigane tegerera eriogi riomonene, tobasa korwa oo bera oo Nomonene nao atagete obe, tobasa korua oo, ekiagera Nyasae natagete okore bie bionsi na aye yonsi goetera ase obwanchani bwaye, komwa obogima bwane na natakire gotama korwa ase emechando, gota kogetaga kogenda ase gete gete nabo orarente etafauti, korende, ogotiga chinguru chi'omonene chikore egasi ime yane. chiaorokirie etofauti enene. Baminto, igo omanyeti ng'a nabo oranyore igoro eserabati yaye omonyene, okumeti ng'a noo nkobera aa gose nkogendu ande imaiga, Nyasaye agoteba ng'a bera abwo. Eki nkekogera, ekiagera gento nkeratagete gokoorokia korwa goetera asore, ase eserabati yao eria ore. Omo- omo- omong'ina nararogwe abegete abwatagete gokworokia ng'a nere ng'o. etigana aye omonyene, entakana eyio, omo- omoboraka naare, na nyasaye natagete agotumie, egere okore egasi yaye. Inche ase eng'ana yane inche na eye iga, ekero obwate obokong'u ase obogima bwao, tobasa gotwara obwoba, nonya ekero otagete abe omonye omwana oyo ogosomia abana ase ogo- ogokora egasi eye buna omong'ina bw'ekanisa, etigane tobasa kweira ng'a tokwenyara, ekiagera tata ore igoro nere ogo- otonyarera. Omoika omochenu kore ororo, noro okoraa. Omonene agotebia ng'a bera oo, na inche nimbe, ninche ngokora egasi goetera asore, tari aye okokora egasi, Nyasaye nagokonye, Nyasaye nakorende. ondengeti ng'a Elija nabo arenge gogoteba ng'a nki ekogontebia ngende iga pi, Ondusie iga iga ase agiya naende ontome gochia aria Sarafati ase obotaka, abanto ababisa naende, ochie omonwe omoboraka, nanga lakini Elisha taboreti, Elisha agateba, naye ore ne chinguru, Nyasaye akarua endagera, ng'a omong'ina orenge okorua endagera y'omoerio. moboraka, rakini Nyasaye akarobia onsi ase ericha, timanyeti ng'a aye nere ng'a yore bono iga, Nyasaye atagete gogotumia buna ericha, Nyasaye nabwate ebirengererio asore, etigane. Abanto baria okagerete ng'a mbagogokonya, nabwo Nyasae agotumia. Nyasae agatumia Elija akamo agatumia omong'ina oria omoboraka, akaorokia Elija ng'a takoba nchara, nonye endagera yarenge, ekiagera aria noo Nyasae atagete gotu ko- ko- komworokia ng'a ninko nkonyara nde bionsi. Timaeti obogima obwate, obokong'u obwate, lakini etigana ase Nyasaye, na Nyasaye nakonyarere bionsi. Tobwati besa, tobwati kende, etigana. Nonya okonywa enywomo yao teri ngiya, Nyasae agoteba ng'a ntigere, na inche ninkonyaarere bionsi. Nyasae agoteba ng'a ekero noo onde naye, omonyagetari ekero atebire ng'a nigo obwate oborwaire bwa omoerio. Rakini Nyasae agoteba, Boraire obwo mboirwe buna nguru ase ore. Ekero ore omo- omo- omosubari igo obwate egasi yao oboire ogwenerete korenda, ntobwate ogo- ogo- okobagana twensi tokobaganama, omosani oyomo noyomo. Rituko twarenge gotigana egere kera omonto agende eke- egasi enyia, nkamotebia, twa- tiga torue aba bono iga togende, agantebia yaya, abaminto, tiga torigie enchera eng'ao yogokora ebinto ebio. Korende nkamotebia ng'aki gwateba iga, agantebia ng'a ere osiririe abana abairi ba ayanga batano. Ekantebia ng'a tokumia, nkagenda ensemo nkarengereria ng'a nonya orema iga naende iga abanto baye emino bonsi basirire, omwa- omotienyi oyomo nonya na nkamotebi nabo nkosoa erinde ogende nka. Konacha oyo oyo amang'ana aywo nkamoboria rituko erimo, nkamoboria nki ngochia gokora oo, aye tindi kogenda ekiagera abamo mwa mwamate taiyo onye nonye oyomo bono bonsi basirire. Nyasae, Nyasae, omoeeri oye, emechando yane nabwate eti yarorekaneti nang'e na ena ere na engencho, ekiagera oyo ominto okabwata obokong'u obonene kobua emechando yane nabwate. Nyasae iga agosesenetie, iga inki kwamoeire goetera ebiagosesenia akoeire nkwerure omokorere egasi ekiagera ogosesenirie, igo ore moyo, nakoete ebinto okoria, tikonya kogenda nchara, igo ore iga na iga. nkomote nkomotebia ore omonene, nkwerua ore, baminto. Omong'ina oria iga arenge oe atabwate kende lakini aenge korosia endagera eye eri omoerio, lakini ntachieti koyia koanga, nabo aye garosetie, agasebia Elija, nabo nkorosia endagera yao, ninkoe ng'aki. Lakini ekero arue endagera eria, Omonene igamosesenetie, tachieti koba ore enchara amatuko onsi. Kende gionsi kerabeke gote amatemo arache ase obogima bwao, Nyasae noyo are naye, tobasa gotwara obwoba, abanto. Na abanto babwate obokong'u nabo bako- koberure, Nyasae gako- gako- gako- gakobasesenia, nere okobaru nere ogotorusia ase obokong'u bwaito to- to- tore, ntokwenyara intwe abanyene, nere ogotonyarera, baminto. Tiga totige bionsi pi ase Omonene, Omonene atorae, atoorokererie, ekiagera nere omoraai oito. Nyasae na omo- omuya, omwororo, ogotonyarera, ntobwate omopasta, ekanisa yaito ntobwate omoelda oye gabe, nka- nkaboria omopasta oito ng'aki dabe elda dabe agendererete. Ekero akamopasa agateba, Gabi iga are omonto bwa ogokumia, noro obwate obokong'u, iga agogete, iga akorwa ebi akoru agwe agokora egasi ya omonene, na enkoro endabu, na omogooko, ekiagera iga agogete gokora egasi ya omonene, noro obwate obokong'u bwaye, tobasa gotwara obwoba. Ericho agatebetia omo- omong'ina oria, genda motwaye arosie endagera eyio ing'a, naendete nomanye nosi nonyoro norore oboseseni bokorarwo oo. Ng'aki otagete nko omong'ina oria akoboreria ng'a ng'aki ndakoe endagera yane kwansa, anto tarari intwe abanyene. Akamotebia naki orengereretie iga nkore ebinto ebi iga ngokorere kwansa, ebinto ebi oroche mbuya ogontebia igo, anga nabo ababoretie ebinto ekabira eyio, korende omong'ina oria tachetwe ore na bwoba, agoteba erichia rigokwana nabo ngokora buna gwateba, na ekero akorete bo, oboseseni bwanyorete. Igo kwarenge okwo ogokumia endagera atacheti komosha ase enyomba yaye. Obogima bwao nobobwate obokong'u, rakini koretigane, ebinto bio ogokumia mbire tiyare gokorekana ase obogima bwao, koretigane okorere omonene buna agogotebia, Nyasaye. Mwegene, kwatwara obogenu asare, nere nakobuere. Ebinto nabo birabe ebikong'u, ase ekero okoigwa amang'ana ogotebiwa nabo arabe amakong'u, rakini egene ng'a Nyasae oria okoe okwe o- o- o- o- o. Kobegete aiga, nabwate emebango ase obogima bwao, ekiagera iga atwanchete, na aro twarenge abakong'u, agatoma omwana oye agatokwera, nabo agendete gokora egasi ya obogima bwao, origereria obogima bwao nabo okorora buna nya ase engaki nyasae aga- ago agoetirie, ogokumia ng'a inabwo ng'aki nakorete ngaete ase aria. Nki gekogera otari komwegena ase emwaka oyo iga, omwegene gochia omotwe, ekiagera omanye ng'a tari ase eyio tari eyao ne eya Nyasaye, ekiagera bweka nere omobui. Omong'ina oria nabwate okwegena, timanyeti obokong'u bwarenge ororo. Nogosaya chimanyetie obokong'u obwate bwa okwegena, Nyasaye bweka omaete. Egento ndagotebie neke, esabari eye iga ya okwegena kwaye roku tobasa gotiga Nyasaye ekiagera Nyasaye nere omobui, naende nere okoigora eme chinchera chiaye ase okogenda, Buna akorerete Elija are nonya nomong'ina oria, Nyasae nagokonye, Nyasae nakonyorere bionsi, etigana asare, totware obwoba, bionsi pi bire ase amaboko aye. gose ogotama bwango, togochi konyora endagera eria, ora otake okora ebinto enchera eng'ao, tokonyara goike tokonyara korora ogoseseni kwa omonene. Nyasaye iga are egati yaito, nere naro bionsi asore. baminto. Ekero nachaka goteba ng'a amatuko narende onye goakana esadaka iga iga ekanisa, Nyasaye narue, nakoe egento geisaine nere nakoisania. Ekero okagete ng'a to- naye bweka otobwati okwe- ogo- ogokonya, Nyasaye nakonyarere. Nyasaye iga atagete gogotumia ase batari kwenyara, ekiagera bionsi pi naye nere oranyarere, nere orakobi okoe egere onya ache komo oche oche oche konya baria batari kwenyara. Bionsi pi mbigenderete okoreka na ekiagera bweka nere ogotonyarera bionsi. Naki angikoba buya twetigane, Ekero tokora ebi obwanchani bwaye, nere natoe ebi rende totabwati, okomokorera Nyasaye egento kia ogokumia. Riria arenge enchera lakini iga ama- Nyasaye amoete chinchera aao komorageria, ekero okagete ng'a endagera obwate nere omoerio. Nyasae agokorangeri ng'a inyegene, nigo buna ogenderete gokora egasi ime ya enyomba yaye, nere nakoisanekie, nakoe bionsi, bwenya onyare bionsi. Nyasae otorangeirie, tomwegene, ekero otabwati egasi, otabwati enyomba, na kende gionsi otabwati, tenena boronge, mwegene ng'a Nere ogereture asore, nere nakoire ase oranyare kwenyara. Oko nakwo okworokia ng'a obotaka bwaito obotaka bwaito na obotenenku ase tata, eracha na omoro ng'ina oria na omwana oye, bakaorokia ng'a nki nyasae arakore ase obogima bwaito igo toramwegene, ntaete kobatiga iga ng'a. obokong'u bwonsi obwate, obwoba bwonsi obwate, tonya kobochandeka, ekiagera Nyasaye oria ore igoro, noyo are naintwe. obogima bwao mbobe obuya, nyora obogima obore obokong'u, ntari tomenye obogima bwo- bwo- bwo- bwo- bwo obobui, ekiagera tata nere ogotobwera. Nyasae nakoe ebinto bisaine ekero obue esegi eye. Endagera tegotugutu bosa, na endagera tegotugutu bosa, ekiagera Nyasae nere okorenta bionsi ase obogima bwaito. Omino oyo otarenge omoisraeli, igo arenge omonto omino oyo isiko tarenge ase abanto bato baba ba bachorire, tabwate nguru nato abanto bakagete ng'a na omonto bwa omong'ina, tabwate ngu chinche obo oboseseni bwa ekabira eyio ase ense eye iga. Lakini abamorigereretie, ebamorigereretie mamincha. Korende Tata ore igoro ere iga amorigereretie na okwegena. Omong'ina oria ogendererete koragendererete korosia endagera ya omoerio, omong'ina oria aria nao erichia anyorete endagera na obomenyo mpaka endagera egatoka. ng'a ki'enge koba buya obe Elija, obe omong'ina oria obuete gwegena, egere okore obwanchani bwa tata nere nakomentere bionsi pi, egere otenenke goetania chinguru chiago aye omonyene kwakagete ng'a nonyare aye bweka omonyene. Okwegena kw'omong'ina oria nogotoorokia ng'a nki koa nki koro ogwakana nkoroki, akegena nere akanyora bionsi, iga Nyasae atosesenie. Omong'ina oyo akagera Elija agato- aga- aga agasesenigwa. Omong'ina oria ama- amaguta aye na endagera yaye ya omoerio akara aga- agatumia na Elija, rakini endagera ekamenteka akarikera erinde rituko. Kera rituko tatwareti gochwara nchera, nchara. Titobasa gokaga ng'a igo tore ase obokong'u, buna inde ntokonyara goe gokonya onde, korende gokaga ng'a naye otagete goekonywa, lakini Omonene nagotumie egere oye okonya abande. nonyare gokora bo, goetera ase ogosesenigwa kwa Tata ore igoro. Tiga totige go- ntobasa gotiga gokorera Omonene egasi, tenena no- nabakong'u nabo babo borobwo bore naki, tiga mo- gotama Buna obogima bw'omonto ase okomokorera, nyora omogongo okoriete, nyora oborwaire bore ase omobere oo, korera Omonene egasi ekiagera amo oyo ore, tenena, tenena boronge, nyora kore omotaka. Omonene agotumie, egere egasi yaye ekorekane. Igo ndikereti ng'a imoka baminto, kore egasi y'Omonene. Okwegena kwao kobe okwegena kw'obomanene ase Tata ore igoro. Goetera ase amaboko ay'Omonene ntokore ebinto bi'ogokumia, ebi totanyare gokora intwe bweka abanyene. natobwere, natobwere, oria omanyete china kere na ena chinamba chietuki echio chire omotwe oito, nere natobwere bionsi, baminto titobasa gotwara obwoba, korende totware okwegena ng'a tata ore igoro nere omobuya ase bionsi pi. kende nkeiyo kere gekong'u asare, ekiagera bweka nere omobui, gento kende nkeiyo egekong'u asare. Kende nkere ase obogima bwao ase Nyasaye atanyare gokora. richibu riane ndiri ng'a kende nkeiyo kere egekong'u asare, bionsi pi natobwere. Obogima mbore ebinto mbire ase abana abana bao otanyare omonene atanyare, yaya Nyasaye niga are omobui baminto. saba Nyasae, nere nagetobuere bionsi, ase abana baito, ase enyuomo yaito, ase ekanisa yaito, ase obogima bwaito abanye intwe abanyene, titobasa gotwara obwoba, tomosesenie, nere natoka natogotenenkie. Nyasae abasesenie.